Хәерле көн. Узган сезонның ахыргы тапшыруларында вәгъдә иткәнчә, без юлчы тапшыруының 3 сезонын тулысы белән чит төбәкләрдә яшәүче татарлар һәм аларның авыллары тарихына багышларга булдык. Эш тәртибе түбәндәгечәрәк булыр. Без һәрбер төбәккә килеп тукталган саен, аның тарихын барлый башлаган саен, бу төбәккә кагылышлы берничә тапшыру ясаячакбыз. Кайбер төбәкләрдә бит инде, мәсәлән, унышар, унбишәр, хәтта утызар татар авылы да булырга мөмкин. Без анда гына тукталып ята алмыйбыз. Ләкин менә шушы берничә тапшыру эчендә без бу авылларның үрнәк булырлык һәм Ул төбәкнең тарихын, андагы татарларның яшәешен күрсәтә торган авылларны сезгә дә тәкъдим итәргә җыенабыз. Шулай эшләгәндә, без татарларның анда бүген ничек яшәгәннәрен, аларның көнкүрешен һәм аларның үзләрен кем итеп тоемлауларын сезгә җиткерә алырбыз дип уйлыйбыз. Исегезгә төшереп, ассызыклап узабыз, 2020 ел Рәсәй Федерациясендә бит әле халык санын алу елы да, җанисәп дип әйтәбез инде. Шуңа күрә безнең өчен әлеге сорау аеруча актуаль. Шулай булгач, милләттәшләребезнең хәл-әхвәлләрен белешү сәяхәтен башлап җибәрәбез. Ә бүген без Чуашстанда һәм Шыгырдан авылында. Кайда булуыбызны әйтүгә, Шыгырдан якларын ишетеп кенә булса да белгән тамашачылар, аңлашылды, мишәрләр турында сөйләячәк икән дип уйлап куйгандыр. Бу фикер яртылаш кына дөрес, чөнки без мишәр татарлары турында сүз алып барачакбыз. Башка вакытта мондый ук нечкәлекләргә төшенеп тормасак та, бу юлы җирле халыкның килеп чыгышы, үзен кем дип санавы мәсьәләләре безне аеруча кызыксындыра. Шуңа күрә тапшыруларыбызга даими белгечләр буларак татар тарихын өйрәнүче күренекле галимнәребезне дә чакырдык. Бу сезонның беренче тапшыруын һәм Чуашстандагы татар авыллары тарихын мөһим фикердән башлыйк.
Аңлашыла инде, татар халкы ул бердәм халык име, ләкин аның үзенчәлек бар, кемдер каядыр яши, Себердәме, име, без инде Идел буенда, аның теге йөз еллар узгач, аның бәрбер телдәме, кыяфәттәме, э, киемендә килеп чыга. Аның э, аннан карый теге, мәсәлән, йортлары төрлечә, сала икән. Каядыр, мәсәлән, тауларда анда таш бар, таштан салалар йортларын. Бездә агач инде, имә, бура, бурадан салалар. Шуңар, шуның белән бәйле, ә болай инде теге әйтергә бу терле халык дип, юк, ул мимчә ясалма. Элек-электән, ну, бик электән түгел, ну, революция хәтле дә булган иде ул. Егерменче елларда, Сталин вакытында татарны Киметергә уйлаганнар иде. Менә шунда инде аны бүлә башладылар һәм нитә аның теориясе дә килеп чыкты. Менә теге аерым этнологик төркемләр, әле кайберләре халыклар дип, мишәр аерым, Крәшенне аерырга тырыштылар инде, Себер татары, бүтән татар, менә Кырымныкын ниттеләр, алар инде күп кенә Кырым татары да әйтә, без бүтән татар диеп. Мин Кырымда булганда бер татар белән сөйләшәм, теле нак безнеке, аерылмый. Юк, без Кырымныкы ди. Мин әйтәм, аермасы нәрсәдә? Ул аңлата да алмый. Но аңар инде керткәннәр мәктәптәме, каямы, телевидение ни. Шуңар күп нәрсә ясалма.
Буяк авылларының тарихы да, халкы да әлеге фикергә каршы килми. Ата-бабалары кебек татар булып яшиләр. Әмма Мишәрцә яшиләр. Бер үк телдә аралашсак та, сөйләмнәре үзгә, холыклары, яшәешләре башка татар авылларыннан аерылып тора.
Шыгырланы бегенгә караганда 500 ел артыграк кагызларда күренә инде. Но аңлыйсак та безнең шыгырдан монда бу җирдә булган. дип белеп була. Кайсы урынны әйтеп була тарихи урын дип? Ул тарихи урыннардан безнең иске зирәтләр белән карап белсәк кенә инде. Ул иске зирәтләр безнең урман авызында булган, Мөслим елга башында. Анда где-то бер 100 гектар җир өстендә тора ул. Урнашкан булган шул җирлек, анда каберлек бар. Әлеге вакытта да бер где-то гектар ярым җирне алып тора әле хәзерге вакытта. Ну, нишәгән сөрелгән җирләр мул хәзер? Ул

600-700 еллар да бардыр.
Шыгырдан тарихына төшүнү өчен иң беренче чиратта игътибар үзәгендә җир мәсьәләсе булырга тиеш. Бу Шыгырданның һәрбер чорына кагылышлы тарихның нигезендә ята торган сорау, нигезендә ята торган проблема. Авылга Нигез салу вакыты рәсми документлар буенча 16 гасыр 1500 еллар дип саналса да, бу җирләр элек-электән халык күпләп яшәгән җирләр, уңдырышлы, уңайлы җирләр булып саналганнар. Монда кыпчак эзләрен дә күрергә була, монда Болгар чорының һәйкәлләрен дә күрергә була. Э, әйтик инде бик борынгы тарихларны алабыз икән, э, Мор таулары дигән урын халык телендә бүгенге көндә дә йөри, Мор таулары дип инде җирле халык курганнарны атый. Э, табылган һәйкәлләр бар, э, археологлар өйрәнгән һәйкәлләр бар. Шул ук Болгар дәүләтенә кагылышлы да. Ә инде Казан ханлыгы чорына киләбез икән, э, шыгырдан нәкъ менә шул Казан ханлыгы чорында нигез салынган авыллар рәтендә йөри һәм ул рәсми документларда шулай теркәлгән дә. Ләкин авылга шул 1500 елларда нигез салынган дип әйтсәк тә, алар инде аңлавыгызча буш җиргә килеп утырмаганнар. Бу җирләр элек-электән төркиләрнең җирләре, Бу җирләр элек-электән Нугай дорогасы дип атала, ләкин бутарга кирәкми, Казан ханлыгының Нугай дорогасы белән бу инде Кама аръягына китүче э, юнәлешне әйтәбез һәм бу Нугай дорогасы. Монысы инде э, бөтенләй дә башка юнәлеш, бу Кырымга бара торган юнәлеш турында сүз бара бу очракта. Шуңа күрә ике төрле Нугай дорогасы икәнен аңлап калыйк бу урында. Һәм э, инде Казан ханлыгы чорында да, аннан соңгы чорларда да, әйткәнемчә, иң зур проблема биредә җир проблемасы, җир җитмәү проблемасы. Һәм менә шуның аркасында шыгырдан бүгенге шыгырдан булып яшәп килә дә инде. Ул элек-электән килгән э, Тормыш биргән вәзгыятьне ничек булса да үз файдаңга бору омтылышы яшәтә бу авылны. Гел бик борынгы заманнар, Казан ханлыгы чоры дип кенә сөйләгәнче, төгәл саннар китерсәк, Шыгырданда 1590 елда 50 хуҗалык һәм бер мәчет булган дигән мәгълүмат бар. Ул чорда авыл шул дәрәҗәгә җитеп үссен өчен, аңа ким дигәндә 100 ел элек нигез салынырга тиеш булган дип исәпли алабыз. Авылның якынча яше бу тирәдәге башка татар авыллары тарихы белән дә чагыша. Шуңа да без бу җирләрне Казан ханлыгы чорында ук татар җирләре булган дип әйтә алабыз. Бу вазгыять Казан алынгач та үзгәрми. Йомышлы татар авылы буларак, шыгырдан чагыштырмача ирекле яши, нык тора. Бу як халкының эшмәкәрлек осталыгы әнә шул чордан ук килә.
Безнең авыл халкы күбрәк эшмәкәрлек белән э, көн күрә инде. Безнең 200 дән артык фермер хозяйстволары бар. Э, җирләребезне барысын да эшкәртеп торалар. Җир белән и терлекчелек белән основном күбрәк эшлиләр. Бу сатып алу белән эшлиләр. Ит белән эш итү булган инде һаман элеккечә. Ит белән, да, терлекчелек ит белән. Терлек, терлекне үстереп, э, аны симертеп, суеп, э, итләтә. Э, менә хәзерге соңгы көннәрдә тутырма ясый башладылар, колбасалар чыгалар башладылар. Болар инде барысы да хәләл ризык. Безнең ислам кануны белән терлекләрне чалабыз, шуның белән ит эшкәртеп, эшмәкәрлек белән яшәп ятабыз.
Эшмәкәрләр без барачак башка татар авылларында да бар, әмма нәкъ менә шыгырдан эшмәкәрлек үзәге дип аталырга лаеклы, минемчә. Элеккеге күмәк хуҗалыктан калган бер генә җир биләмәсе дә буш түгел. Һәммәсендә я мал сую цехлары, я гараж, я берәр җитештерү урнашкан. Һәммәсенең хуҗасы бар. Мондый цехлар бер-берсе янәшәсендә булып, хәзерге тел белән әйтсәк, технопарк кебек эшлиләр. Бүгенге көндә күпме продукция җитештерелә? Бүгенге көндә бу цехтан 5 төрле готовый продукт җитештерелә и бер 5 тонна ит сатыла. Сөрү виде, на сияктә.
Бу менә колбасалар шул бер төре дип аңлыйбыз инде. Да, бу деликатесный, э, деликатесный колбаса, конский деликатесный дип атала бу. Моны бик ысланган колбаса бу.
Бу ысланган бик әйбәт колбаса, конский колбаса бу. Ат колбасасы. Мондагы товар сезнең кайларга китә? Мондагы товар безнең Казанда, э, Мәскәүдә, Ульяновский областьта бар. И хәзер бигенә Самара белән договор төзибез. Самара сәүдә челтәрләренә дә кертергә исәп бар. Э, атнасына ничә көн эшлисез бу цех үзе? Атнасына без э, эшлибез переработкада дүрт көн калган көннәр упаковочный отправкалар безнең җибәрә торган көннәр суббота пятница суббота воскресенье безнең җибәрә торган көннәр чималны каян табасыз ул биш тонна җитештерү өчен чималны без табабыз авылда безнең күп ат күрмәүче башкалар үзебезнең бер йөз башка ат күрмәүче площадкабыз бар анда бар малларыбыз и үзебезнең Үзебезнең член кооперативлардан алабыз. Өч дүрт чендә уже откормчы площадка бар. Алардан алып торабыз. Сез кооператив буларак эшлисез? Да, кооператив буларак эшлибез. Шунысы кызык, биредәге авыллар бер-берсенә таянып яшәсәләр дә, җае чыкканда аерылып тору мөмкинлеген кулдан ычкындырмыйлар. Чөнки үзара Тукай мишәре, Урмай мишәре, Шыгырдан мишәре дип аерып сөйләшүләр гадәти күренеш санала. Бергә яшик, аерым торыйк дигән әйтемнең асылы шушында ачыла минемчә. Мишәр татар халкы буларак кына түгел, аерым бер авыл буларак та үз тарихыңны сакларга омтылу бу якның тагын бер күркәм сыйфаты булып истә калыр. Шул ук вакытта үз авылларыннан чыккан нәселләрне кайда булса да үз итәләр. Моның ачык мисалы Кызыл Камыш авылы.

Шыгырдан халкы яши, шул ук нәселләр яши монда. Моның тарихы әлеге дә баягы 1920 нче елларның ахырына барып тоташа. Илдә яңа хөкүмәт урнашкан вакытта җирләрне янәдән бүлеп бирү башлана, бигрәк тә инде буш торган урманлы җирләрне бүлеп бирә башлыйлар. Э, узган сезондагы инде ахыргы тапшыруларны хәтерлисездер дип уйлыйм, аеруча Мари илендәге кайбер авылларга тукталып уздык без. Алар да нәкъ та шулай төп авылларыннан башка чыккан яңа җирләргә күчеп утырган авыллар булып торалар. Ләкин бу очракта аерма нәрсәдә? Менә бу Кызыл Камыш авылының да нәкъ тә шул авыллар кебек 90 еллык кына тарихы бар. 90 гына яшь әле моңга, ул кадәр тирән тарихлы дип әйтеп булмый. Ләкин шул ук вакытта ул бүгенге көндә гөрләп үсеп ята. Ә Мари илендәге авыллар турында алай дип үк әйтеп бетереп булмый, хәтерләсәгез. 90 яшьлек авыл, ләкин менә йортларын карагыз. Менә бу фонда күренеп торган йортлар, бу авылның әле иң татарча әйткәндә скромный йортлары. Болар э, инде теге гадәти йортлар дип әйтүем. Ә менә бу якка борылып карасак, инде авыл э, үсештә дип әйттем. Монда инде чын мәгънәсендә Э, коттедж поселогы үсеп килә. Һәм иң кызыгы, авылның менә шушылай э, зур адымнар белән алга китүе ул әле шушы соңгы елларда гына башланган күренеш. Һәм бу очракта әлеге үсеш шулай ук эшмәкәрлеккә бәйле.

Шундый породалар, советский тяж белә, обычный не советский белә, першерон зур булалар инде, озын да. Боларны ничә, ничә елдан бирле сайлап алып каласыз инде? Ике яшеннән сайлап алып калам, яшь ярымнан ике яшеннән сайлап алам. Ничә ел, ничә ел тотасыз инде бу атларны менә? Ну инде ничек
баш выжерепке дигән кебек инде. Ничек яхшы тайларын, балаларын ничек үстерәләр? Шулай. Башлаған вакыты кайчан дип әйтәм. Менә кайчаннан китте бу үстерүләр? Үстерүләр бер ике ел гына әле. Ике ел гына, күп түгел. Минем бабай, Ибенюк бабай дия идем инде, ул конюх булып эшли иде. Мин 18 яшеннән аның янында конюшчыда идем инде. Яшьтән үк инде. Авыллар бит инде, әлеге колхоз булганда колхозда, шунда йөргән. 13 яшеннән Сабан туена чыга башлам верховой белән. Верховой белән чаптым. Аннары армиягә 18 яшендә киттем. 18 яшеннән шулай ана качалка белән чаба башладым. Сабан туйларында. Сабан туй инде безнең авыл кешесенең сабан туе в основном. Казанда да чапканым бар, әлхәмдулилла. Ульянда да, үзебезнең тирәләрдә инде. Ат тотучылар хайранмы әле менә бу Шыгырдан тирәләрендә, Тукай Урмай тирәләрендә? Күп, күп, субханалла, ат тотучылар Шыгырдан, в основном Шыгырдан авылында инде Безнең ничек әйтергә интерес рысак, рысак тотырга, сабан туйларына чабырга. Только чабу өчен генә тоталар. Чабу өчен дә бар инде, болай иткә дә инде бардыр инде. Ну, кешене әтәлмисең, белмим. Ну, чабу өчен бар. Чабу өчен бар.
Кызганыч, әмма маллар янына басып, цехларга кереп сөйләшүләр күп тәтемәде безгә. Монысы да бу як халкының үзенчәлеге. Эшмәкәргә, сәүдәгәргә бер вакытта да бар булганын ачынып сөйләргә ярамый. Замананың төрле чаклары була бит.
Безнең инде халкыбыз элек-электән үк менә совет заманнан үк эшмәкәрлек белән эшләгәннәр, барысы да ит белән шөгыльләнгәннәр. Безнең үзебезнең үземнең Әтиләр дә яшь вакытта шул ук ит үстереп, ит сатып икән күргәннәр. Бу безнең күптән күптән килгән эшебез инде безнең.
Хөкүмәт белән мөнәсәбәтләр ничегрәк иде? Совет заманын алабыз икән, анда бит инде ул кадәр иркенәй йөри торган түгел, әйбер сатып. Да, элек шулай иде, эшләмә киләүче кешеләргә барсына да Дәүләткә булышмаган кешегә спекулянт диярләр иде, аны бик эшмәкәрлекне алынга җибәрттермиләр иде совет заманында. Ә хәзер инде менә бу ачылганга күрә безнең халык шатланып китеп үзенең эшен тапты.
Монда 5 ел эшлибез дип әйттегез. Шушы биш елда гына тотынган эшме бу, әллә электән сезнең гаиләдә бармы инде ул? Ну, безнең Шыгырдан халкы элек-электән итчелек белән күп шөгыльләнгән. Э, элекке бабай, әби-бабайлардан калган әйбер, Казан э, ха- сәүдә челтәрләрендә, колхоз рыногында сатып, ит сатып йөргәннәр, йомырка сатып йөргәннәр. И аннары безнең нигә килгәчтән инде уже э, замана үзгәрә, и уже үзгәртерлерәк эшләргә. Шуңа күрә инде шул белгән эшне продолжать итәргә. Менә бу технологиядә, әйтик, ысланган ит ясыйсыз инде, әйеме? Мәсәлән, берәр төрле гаилә рецептымы яки шыгырдан рецептымы дигән әйберне аерып буламы анда? Тутырма дигән әйбер бар инде ул. Ул анда рубль, э, туралган ат ите, э, атның эче генә тутырыла. Ул казылык инде. Казылык киптергәч казылык була. Ә пешереп, суда пешереп башласаң инде ул тутырма дип атала. Шул әйберне инде бик э, ш- ни, шы- шыгырданның бер бренды дип әйтсәң дә була. И копченый итләр инде төрле-төрле.
Сүз өчен генә сөйләү түгел, шыгырданны шыгырдан итүчеләр авылның эшмәкәрләре. Ул эшмәкәрләр тырышлыгы белән авылда яңарып тора, мәчет-мәдрәсәләр дә төзелә, мохтаҗларга ярдәм дә күрсәтелә. Авыл халкы электән бер фикергә килеп эш иткән. Шулай булмаса, 1894 елда өченче мәчет, 1901 елда дүртенче һәм бишенче мәчетләр, 1903-тә алтынчы, 1907-дә җиденче, 1924-тә сигезенче мәчет төзелеп, тугызынчысына тотынмаслар иде. Барысы да авыл халкы тырышлыгы белән.
Иң беренче мәчетләр 1846 елларда булып алган безнең Шыгырдында. Без белгәннәр инде, может аңгы чакта булгандыр дип. Ә бу иске зирәт янында яңа башлап йөргәнгә, Мөслим елга башындагы зирәтме дигәндә. Анда анда тагын да элекрәк булган ул ни мәчет булган, зур биек мәчет булган агач мәчет. Аның әле вакытта да шул җирендә әлдә булса кирпечләр күренгәли, шулай сукалаган икән, сукалы, элекке сукан кирпечләр. Шунда булган дип бабайлар да сөйлиләр. Күп вакытта апаларга, абыйларга төшкә дә керә шул мәчетләр, шул урында булган дип сөйләп бирүчеләр бар. Урыннан барып күрсәтергә дә булдыра алабыз дип әйтүчеләр бар. Ну, без аны бер чамалап примерно беләбез, кая торганын, кая булганын. Ну, әлегә кадәр бездә авылда 12 мәчет булган. Шул унике мәчетне инде патша заманасы вакытыннан соң тузырыла башлыйлар инде. Ну, берсе сакланып кала, 1927 елында ясалган мәчете генә кала. Ул берәү генә кала. Берәү генә кала. Үзгәләрнең кайсы мулманнарын чергән булганнар, шевеницики калдырганнар, нитеп калдырганнар. Аннан соң төрле базаларга Алып киткәннәр ясарга стройкага, шулай туздырылган алар. Ул мәчетләр берсе дә кире кайтмады булып чыга. Ул мәчетләр үзләре мәчетләр кайтмады, шул урынга кирдән тезедек. Алар җидесе дә хәзер тарихи урын. Да, тарихи үзенең урыннарында торалар.
Тапшыру башында бик җайлы гына без бер бөтен татар халкы дип әйтеп уздык узуын. Әмма әлегә кадәр биредә яшәүчеләрнең үзләреннән сорамадык бит әле. Уйлап карасаң, горурланырлык, үзенчәлекле тарихлары, үзенчәлекле яшәешләре, без дип әйтерлек җайлары да бар бит. Дөрес сорау түгел, мин биргән сорау. Ләкин э, халык теленә кергән бит инде мишәрләр дип инде мәсәлән, мишәрләр авылы дип инде, әйеме? Шул ук вакытта мишәрләрме әллә татарлармы? Моны ничек итеп кабул итәсез, үзегезне кем дип санап яшисез? Ну, без инде үзебез мишәр булсак та, үзебез татарлыгы, без татарлардан булганны югалтмыйбыз, без үзебезне татар дип әйтәбез. Әгәр бу халык саналу нигендә сорау куелса, сез кемнәр, татарлармы, мишәрләрме дип инде, без аны татарлар дип әйтергә булдырабыз. Үзегез беләсез, беләсез ич, э, мишәрләр татарларның каймагы дип әйтәләр.
Сөте булмаса каймагы булмас. Да, икән. сөте булмаса каймагы булмас иде.
Шаяртып сөйләшсәк тә, бу сүзләрнең ихласлыгында шик юк. Чөнки безнең сәфәребез Шыгырданда зур конференция үткән көнгә туры килде. Эшмәкәрлек үзәге Чуашстанда яшәүче татарлар өчен мәгариф һәм мәдәният үзәгенә әверелгән иде. Бу конференция турында йомгаклау тапшыруында сөйләп үтәрбез. Әлегә кунакларның бу як авыллары турындагы фикерләренә генә тукталып үтик.
Э, Чувашстан җирлегенә килгәндә, менә алыйк биредәге Батыр райондагы э, барлык чаралар, менә безнең милли мәдәни мөхтәрият э, уздырган барлык чаралар, алар бик киң колачлы итеп уза. Мондагы катнашучылар саны да күп, ул чараларның сыйфаты да бик югары. Һәм монда ниндидер төбәктә активрак, ниндидер сүлпәнрәк дип әйтү, бәлки, дөрес тә булмас, чөнки аларның барысында да милли җан, милли рух, алар бирелеп эшлиләр.
Безнең февраль ае тапшыруларына керәчәк татар авыллары, дөрестән дә, бөтен Чуашстан татарлары өчен үзәк һәм үрнәк булып торалар. Чувашиядагы 37 мең татарның 30 меңе шушы авыллар урнашкан Батыр, Комсомол районнарында яшиләр. Әмма аларның эшчәнлеге район белән генә дә, республика белән генә дә чикләнми. Мондагы татарларны бөтен Рәсәй танып белә. Тапшыруыбыз азагында без тапшыруны башлаган ноктага кабаттан әйләнеп кайттык. Чөнки бу Шыгырданның яңа өлеше һәм биредә әлеге авылның үсештә булганлыгы күренеп тора. Биредә беркайчан да төзелешләр тукталмый. Ләкин шул ук вакытта күпме генә яңартулар, күпме генә э, яңа төр биналар, заманча биналар э, төзелсә дә, Шыгырдан үзенең тарихын һәм традицияләрен дә онытып бетерми. Менә мондый капкаларны инде Шыгырданның бер генә йортында да күреп булмый бүгенге көндә. Ләкин ул шушында, җиденче мәчет каршында тарихи экспонат буларак, татар архитектурасын гәүдәләндерә торган экспонат буларак, хәтер буларак махсус куелган капка булып тора. Һәм менә бу капка ул әле бер өлеше генә шушы тулы бер э, тарихи э, хәтерне саклау программасынан дип әйтик инде. Менә бездән уң якта, миннән уң якта, сездән сул якта була инде 1906 елда төзелгән Шыгырдан мәчетенең э, бинасының төп өлеше басып тора. Бу бинаны советлар чорында инде бер 7-8 тапкыр күчергәннәр инде моны. Э, кая гына, нәрсә генә булып тормаган, ләкин ахыргы ике күчеше аның э, бер вакытта тора ул мәдрәсә булып һәм бүгенге көндә инде менә шушында китереп куелган, Шушы яңа мәчет янында басып тора ул, һәм ул Алла бирса, аның фундаменты нигезе салынган. Э, инде э, бераздан соң э, Чуашстанның ислам тарихы музее буларак шушы үз урынына, инде соңгы урынына дип өметләнәсе килә, барып утырачак. Ә инде Шыгырданның 7-нче мәчетенә киләбез икән. Шыгырдан мәчетләре, алар барысы да таштан бүгенге көндә. Яшерен батырын түгел, Бу авыл халкының мөмкинлекләре бар, һәм алар беркайчан да читтән акча эзләп йөрмиләр. Әгәр дә ихтыяҗ бар икән, әгәр дә кирәклек бар икән, мәчетне тоталар да, мәхәллә белән җыелалар да, төзиләр. Менә бу мәчет, күпме генә бай яшәсәләр дә, махсус агачтан эшләнгән. Менә шушы традицион э, татар архитектурасына хас булган бурадан, һәм инде аның манарасы да нәкъ менә шул